Esselamu Aleykum, D'Geschicht vum Asia, Gott sief zefridde mat hir. D'Asia bint Muzahim war eng vun de Frae vun engem Pharao. Weder am Koran nach an der Bibel ginn et detailléiert Informatiounen iwwert hir Biographie. Wat awer gewosst ass, ass datt si eng schéi Fra war an aus enger ganz räicher Famill koum. Se war bekannt matgieweg oder generéis mat de Leit ze sinn. Si war ganz aneschters wéi hire Mann de Pharao. Hie war als ganz onbaarmhäerzeg a grausam a ganz Ägypte bekannt. Vun der islamescher Perspektiv gesinn, fänkt dem Asia bint Muzahim seng Geschicht un, deen Dag wou si mat hiren Déngschtmeedercher sech beim Nil ausgerout hunn. D'Leit hunn e Kuerf aus dem Nil gefëscht wou e Kand dra louch. Dat Kand war soss keen anere wéi de Prophet Moussa, oder Moses, Fridde sief mat him. D'Asia huet sech direkt an de Bébé verléift an huet de Pharao gefrot, fir en ze halen, well si bis dohinner keng Kanner mateneen haten. Esou ass de Musa, Fridde sief mat him, am Palast vum Äerzfeind vun sengem Vollek, an zwar de Pharao, grouss ginn. D'Asia hat hien an säin Häerz geschloss an huet de Musa wéi säin eegene Bouf erzunn. D'Jore si vergaangen an de Moussa ass zu engem schéinen a grousse Mann erugewuess. D'Asia huet d'Ongerechtegkeet vun hirem Mann ëmmer gefaart. Hie sot sengem Vollek, datt hie Gott wier, mee si wousst, datt dat net stëmme géif. Si huet ni gegleeft, datt hien eng iwwernatierlech Kraaft hätt. Et huet hir déck gedoen, datt d'Leit virun him op d'Knéie gaange sinn, well hien dat esou wollt. Si war dovunner iwwerzeegt, datt hien nëmmen e Stierfleche war, an huet drop gewaart, datt iergendeen eng Kéier un der Situatioun eppes ännere géif. Enges Daags huet de Mussa, Friddesief mat him, missen de Palast verloossen. D'Asia huet dorënner immens gelidden, zemools datt si mat kengem doriwwer schwätze konnt. Si ass du gewuer ginn, datt de Mann vun hirer Coiffeuse dem Mussa säi Liewe gerett huet, andeems hien hie gewarnt hat, datt de Pharao hien ëmbrénge géif, wann hien net direkt géif fortgoen. Esou huet hien eng Verbündete fonnt, déi de selwechte Glawen un Allah mat hir gedeelt huet. Eng laang Zäit ass vergaangen, bis hie gewuer ginn ass, datt de Musa, Fridde sief mat him, endlech zeréck komm ass an datt hien e Gespréich beim Pharao ugefrot hat. Si huet matkrut, datt hien zeréck komm ass, fir dem Pharao d'Noriicht ze ginn, datt hien Allah soll ubieden, deen een a richtege Gott, an datt hien d'Judden, oder Bani Israil, a sengem Land a Rou soll loossen. D'Asia huet du verstanen, datt de Musa, Fridde sief mat him, e Gesandte Gottes ass. Si war eng vun den éischte Persounen, déi dem Musa säi Glawen nogaange sinn. Si wollt dono Noriichte vum Musa, Fridde sief mat him, kréien, mee du huet si missten iwwert hir Coiffeuse fueren. Dës Coiffeuse hat jo de selwechte Glawe wéi d'Asia, an si ass vun enger Duechter vum Pharao, déi hie mat enger anerer Fra hat, verrode ginn. Si war am gaange senger Duechter d'Hoer ze kämmen, wéi de Kamm op de Buedem gefall ass a si Bismillah gesot huet, wat esou vill heescht wéi Am Numm vun Allah. Seng Duechter huet gefrot, ob si vun sengem Papp géif schwätzen, well hie jo de sougenannte Gott wier. Nee, huet d'Coiffeuse geäntwert, ech schwätze vun eisem an dengem Papp säi Gott, also Allah. D'Meedchen huet sengem Papp dovunner erzielt, an de Pharao huet net gezéckt, fir e Kessel mat kachend gliddegem Waasser ze bestellen. Hie wollt d'Coiffeuse zesumme mat senge Kanner an de Kessel geheien, well si net gegleeft hunn, datt hie Gott wier. Hie wollt duerch dee Virfall en Exempel statuéieren fir d'Leit an Ägypten. Nodeems hien der Fra hiert grausaamt Schicksal verroden huet, huet d'Coiffeuse eng Fro gestallt, an zwar ob si dono zesumme mat hire Kanner kéint begruewe ginn. Een nom anere si seng Kanner dann duerch d'kachend Waasser ëmkomm. Wéi si dunn nach eleng mat hirem Bébé an den Äerm do stung, huet si ugefaangen ze zécken. Allah huet dem Bébé erlaabt fir ze schwätzen, sou wéi Hien et beim Isa ibn Marjam oder Jesus, Bouf vu Maria, gemat huet. Hien huet seng Mamm berouegt, andeems Hie gesot huet, Mamm, sprang mat mir an de Kessel, well d'Folterung an d'Bestrofung an dëser Welt vill méi liicht si wéi d'Folterung an d'Bestrofung am nächste Liewen. Si ass dunn mat hirem Kand an den Äerm dragesprongen, während dem Pharao d'Welt net méi verstanen huet. D'Dacia huet dat Ganzt materlieft, si konnt hir Frëndin awer net retten a war méi wéi beandrockt vun hirem Courage géigeniwwer dem Pharao. Dat wat passéiert ass, huet hir och de Courage ginn, fir géint säi Mann ze goen. D'Dacia huet säi Mann ab deem Moment nëmmen nach verflucht. De Pharao krut dat natierlech mat an huet verstanen, datt och seng Fra eng Unhängerin vum Musa, Friddesief mat him, war. An engems huet si zu deene Leit gehéiert, déi de Pharao ouni Skrupel verfollegt oder ëmbruecht huet. Mat engem immense Courage ass si du bei säi Mann gaangen a sot him, Ech war ëmmer mësstraureg, wat deng sougenannte gëttlech Fäegkeeten ugeet. Mir ass et egal, wat s du mat mir méchs. Ech gleewen un de Gott vum Moussa oder Moses an dee vum Harun oder Aaron. Net un dech! De Pharao war schockéiert an ausser sech. Hie sot, Weess du, wat ech mat dir maache wäert? Jo, sot d'Assia, mee dat ass mir egal. Obwuel hir ni eppes gefeelt huet am Liewen, also datt si alles konnt hunn, wat ee sech am Liewe virstelle konnt, ouni sech mussen unzestrengen, well seng Déngschtmeedercher alles gemat hunn, gouf d'Assia elo agespaart. a bei all den Drohunge vun hirem Mann ass si géigeniwwer hirem Glawe standhaft bliwwen. Well de Pharao agesinn huet, datt seng Fra stuer géif bleiwen, huet hie se mat an d'Wüste geholl, wou si gefoltert gouf. Wärend Asia gepeitscht, gepickt, geschnidden an zerschloe gouf, hunn d'Familljememberen nogekuckt a gelaacht. Seng Dénger hate keng aner Wal, wéi dem Pharao ze follegen a weider ze folteren, well hien se soss alleguerten ëmbruecht hätt. Si huet also guer keng Leit, déi zu hir gehalen hunn, op senger Säit gehat, an de Moussa, Friddesief mat him, war dee Moment net do. D'Asia huet de Pharao nëmmen nach verflucht, an dat huet säi Mann nëmmen nach méi rose gemat, an en huet hatt als geckeg bezeechent, well hatt net agesinn huet, datt hie Gott wier. Hien ass esou rose ginn, datt hie senge Leit den Uerder ginn huet, fir d'Asia mat op en héije Bierg matzehuelen, an e Risefiels op et falen ze loossen, well hatt laut him d'Wourecht net wollt agesinn a geckeg war. An enger Iwwerliwwerung steet, datt d'Asia kucz virun sengem Doud an den Himmel gekuckt huet a Gott gefrot huet, Bau mir en Haus niewent dir am Paradies, rett mech virum Pharao a sengen ongerechte Leit. Den Himmel ass opgaangen an d'Dacia konnt säin Haus am Paradis gesinn an et huet ugefaange mat laachen. Ier de Fiels op him gelant ass a säi Kierper a Stécker zerschloen huet, huet Allah seng Séil geholl. D'Dacia bint Muzahim gëllt als eng vun de beschte Fraen am Paradis an zu de véier wichtegste Fraen am Islam. Et ass e schéint Beispill vun enger Persoun,